Үтүө күннэн убастабылаах биир дойдулаахтарым бүгүн эһиэхэ Чаппанда бүгүҥҥү күҥҥэ хайдах туруктааҕын туох үлэ былааннаахпытын туох үлэ бара турарын кэпсиэхпин баҕарабын Ол курдук бүгүҥҥү туругунан статистика этэринэн Чаппандаҕа эттэһүүс аҕыйын киһи олорор. Мантан дьиҥнээҕинэн олороро алта сүүстэн тахха киһи кыстаан олорор. Һылгыбыт ахсаана тыһынча икки сүүс, үөһүбүт ахсаана аҕыс сүүстэн тахха төбө сүөһү бар. Бу күҥҥэ Бу икки-үс сыл устатыгар биһиги Чаппандыбытыгар ханнык үлэлэр бардылар диир буоллахытына бүгүн биһиги учебный центрбытын быйыл иккитинчи хүрбэкки сылга үлэҕэ киллэрдибит. Ол иннинэ биһиги нэһилиэккэ убойный сыах үлэҕэ киирбитэ уонна переработка сыаҕа сылгэтин переработкалыыр сыах үлэҕэ киирбитэ. Ити барыта СПК Чаппанда баазатыгар. Икки сыл устата биһиги уулуссабыт уотун оҥордубут. Ол курдук билиҥҥи туругунан сүүсчэ тимир баҕана тимир остуолбаннан оҥоттороммут уулуссабытын барытын уотун оҥоттордубут. Быйылгы былааҥҥа эмиэ өссө эбии үс уулуссаны маннык оҥотторуохтаахпыт. Ол курдук Омолдоонскай уулуссаны, Кирово уулуссаны, уон Ойуунскай уулуссатын оҥотторуохтаахпыт. Быйылгы былааҥҥа эбии уонна үлэ баар бу центральнай уулуссабытын Октябрьскай уулуссаны асфальт оҥоһуллуохтаах. Так, оннуттан бу былырыын үллэрээ сыл биһиги нэһилиэкпитинэн асфальт хуолааста. Бу курдук Ньурбаҕа улуус ыһыттан хаҕалаан ити Дьаархаҥҥа тиийэ билигин асфальтанан турар. Быйыл икки тыһыынча үүрбэккэ сылга бу асфальт холбут бүтүөхтээх, ол аата Ньурбаны кытта холбоһон барта биһи асфальынан сылдьар буолуктаахпыт. Уонна биһиги бу быйыл үүрбэкки сылга хаҥа бодобуос ылан аҕалтардыбыт, ол курдук газон next диэн быһаҥа массыынаны ылан билигин хүрдэ сылдьабыт. Нэһилиэнньэҕэ ууну кутан, уонна техническэй уонна араас ууну иккиэннэрин кута сылдьар. Так, уонна то тыа хаһайыстыбатыгар эмиэ элбэх болҕомтону уураһатаатыбыт. Ол курдук ити күрүөлэрбитин хаҥардаһатыыбыт, ходуһаларбытыгар уу киллэрэ сатыыбыт. Былырыын өр хаста икки-үс сыл үлэлээммит биһиги эбэбитигэр уу киллэрдибит. Инньэҕинэн эбэбит уута уурэбинэ былырыын биэһинчэ хантымыатыр эбиллибитэ. Быйыл өссө эбии киллэриэхтээхпит. Инньэҕинэн эбэбит уута чөлүгэр түһүөхтээх. Уонна таһаамай өр күүппүт биһиги объекпыт быйыл икки тыһыынча сүүрбэккэ сылга балаҕаны бастыыр күнүгэр үлэҕэ киириэхтээх. Ол курдук Чаппандабыт оскуолата барыта иһитэн-хотон сүүрбэккэ сылга бу оҕолорбут маҥнайгы чуораана бу хаҥ оскуолаҕа көссүөхтээхтэр. Үүс оскуола оҕотугар уонна биэс уон десант оҕотугар бу объекпыт бүтэн, итэн-хотон быйылга үлэҕэ киириэхтээх. Маны эһэрге оттон араас элбэх үлэни бары ыытаһатыбыт, ол курдук ити эдэр ыччаттарга анаан баһаҥа тэрийэн эрэр предпринимательлэргэ анаан көмө оҥораһытыыбыт инникитин то биһиги былааммыт өссө да элбэх киэҥ ону бары итиһэрбитигэр биһиги бары бу чаппандаҕа олор олохтоох чаппандалар эрэ буолбаккабыт бары биир мантан төрүттээх мантан устаах дьоннор бары күргүөмүнэн бары биир буоламмыт үлэлээтэхпитинэ бу ыалбыт хорукпут хитиэ диэн эрэлээхпин түмүккэ табарыгытыгар баҕарыам этэ дьолоһоргуну доруобай буолуҥ, дьоллоох буолуҥ!